Uru ya Magenge, egotoka ase ensemo y'ebungo ya Bomachoge, ekaunti ya Kisii. Omochengo ne riberera rigiya yarenge ase esukuru eigwetane nogweta kw'abana ase ekerasi ya ikomi na kabere.

thank my teachers, madam principal, deputy principal, DOS na abandi bonsi ase omoki batokoreire twanyarete ogoeta on to expected goeta ekerengo kere iga. Inche nabwate egrade gie C+ naakire Nyasae ng'a mbuya mono ase eng'encho Naroche ng'a ninyare gengochoinia ekambasi. Mwarimu omonene bw'esukuru eyio nigo aresere omogooko oye gweterana amatokeo ayio anyare koba gagosoka aorogetie obwoonchoreria okonene. Ng'eta nkorokwa Stella Nyatundo, Principal Magenge Secondary School, ntore nomogooko omonene ase amatemo a 2023 abana bakorete buya for the first time tobwate chi A ibere twarorire so far ntogenderete go download because esystem ere slow.

Nigo atebire ng'a ngweterane ase okobwaterana, na koba kwaterana n'abalimu naboigo abanafunzi, amatokeo ayio amayonye akoba agakororekana. Botambe nere ogeire twanyorire amatoke aya. Batenenerigwe igoro esukuru eye mbarwe obosemi bwabo igoro y'ogwetwa kw'amatemo abwo. Inche ngoteba mbuya mono ase Nyasae, ekiagera twarorire Nyasae obekire okoboko ase esukuru yaito. Eki ekiagera goetera abaibori, ekomiti, na abapurinsi obabwataine amo, naki ekiagera esukuru eye akore iga. Abana bare iga abarimu baraike maene mbari korara, abana abagosoma bokia omogaso ase obotuko, Yagerire baetire. Twatebire mbuya mono, Nyasae naende atororekane naende engaki ere bosio, naende baete iga mbuya mono, ekiagera ngoteba igo, buna baoro batwaroria amateemwa ya korwa ritang'ani mpaka twaikeire iga, Kireti etobwate ensii plus gochia igoro. Abaibori naboigo abana baeresera okobwatana kwanyare koba gokoba aroro, na bateba ng'a goetera ase okobwatana okwo banyare koba bagokonyora amatokeo amaya. Ritang'ani inkoiranie Nyasae, Nyasae mbuya mono, ase engencho atokoreire amang'ana amanene ase egetunwa eke. Naende nabo twamoboretie ng'a toigorere amang'ana abisekanete totana korora. Irane ri'omwarimu oito, Madam Stella, mbuya mono, ase eng'encho yokobera nabana baito ang'e, akabakonya bakanyora ebiredi ebi iga Nyasae atokonyire. Ngotebia abana baria bagocha kogenda University ng'a omonene abakonye, erinde nabo aro bache gosiira abande. Rigia mono Maadamu ase engencho y'esitabu yao na esukuru engima naebekire ase amaboko a Nyasae ng'a naende gochia Motu 2024 tonyorere amang'ana amanene naende abisikane taetani tiatwarorire rero. Igo tiga Omonene atokonye ase engencho twachakire omwaka toyochaka amo na Nyasae naende abana baito iga abamanyete abare abakristo bonsi abarandi. Tobasabere amaya ng'a ase bakogenda bagenderere gosasima Nyasae ase enchera y'ekeene na oboronge. Baria bakoraa obosemia bwa gekristo ase ensemo eyio boigo mbateba ng'a ngotera netisie chinguru chia Nyasae, kobabwatesia nogosasima kore okuya, amo nediscipline eria ekerengo kia igoro, babe nababanya koba bagoeta amatemo abo. Igure buya Nyasae oito akorire egekone kiaye abekereire okoboko Tata oito buna tware komobaaka nabana aba noborimo boria tware koanana agane abana aba obotuko nomobaso. Nyasae oito obarorekaneire. Agwo nare gosaba ng'a nonya nabaibori ande onsi ase bare esukuru ekobaaka Nyasae yamoimokereria igoro, iga ekonyora amatokeo amaya kera engaki. Iga esukuru y'amagenge nesukuru emwanchete Nyasae, nesukuru ekomotogia Nyasae. Naki iga kogera mechando ende yonsi totari gotwara ase esukuru eye, nairaneiri mbuya mono ase amatokeo amaya. Erinde aimokererie Nyasae oito igoro, na erieta riaye riaimokererigwe igoro. Na ore omochengo orenge ase ensemo eyio, naboigo abanafunzi gokora buya, na ase baria eira yochia gokora buya, na goetania ekerengo ki'omwaka oyo iga. Rigote ria Africa Finest, amaretano inche Gilbert Okobi.